Һәрбер кешенең туган җире, туган кемнеңдер авылы, кемнеңдер шәһәр инде без менә авыл малайлары. Шуның белән бәхетле дә бездер без, чөнки бик күп нәрсәне белеп үстек. Бәләкәй чагыннан ук ата-аналарның белән мөнәсәбәтне, яшьләргә мөнәсәбәтне, малайлар, уеннар бөтенесе дә. Менә инде күпме еллардан соң мин шулай укыганнарымнардан чыгыш ясап та, күзәтүләремнән дә чыгып, ел сораулар биргәндә, шушындый сезнең кебек шәхесләргә Шуны сорау бирәм инде. Бабалар, ата-бабалардан башлыйк әле сүзне. Менә авыл сезнең әти-әни аннан соң әти-әниләргә китеп җитәрбез. Бабайлар йогынтысы да бик зур ярдәм итә менә шушы шәхесне формалашуында кеше булып китүебездә безнең дип әйтәсем килә.
Мин үзем тудым Аксун авылында. Минем бабайларым монда, минем бабаем әнинең инде атасының атасы ничек әйтергә Һәр вакытта да ни озак вакыт ни мулла булып торды. Ниләргә мәчетләр әлдә мәчетләр юк иде илке вакытта. Бер избада, бер избада инде бер Карчык әбинекендә бабайлар ук кийделәр. Ничә бер каядыр бер 120 кеше шулай ук тәрәвехләр уздыра иделәр, хатимнарга, ниләргә бик тә матур йөри иделәр. Аллага шөкер, үзебезне динебезне югатмадылар, һәрвакытта да алга бара иделәр.
Әти ягыннан бабай нинди һөнәрләрдә булды икән алар? Шушы авылда яшәгәннәрме алар? Әти бабай, әтине ние ничек әтергә? Война да үлде, ние дә, атасы да үлде, ничек әтергә? Ние браты да үлде, Великая Отечественная война да үлде. Үзе әтием эшләде, минеке прибор строительный да. ничек әйтергә саранскида саранскида да кырык биш ел ветеран труда ничек әйтергә бик уважаемый кеше иде почетта һәрвакытта последнее время мәчеттә һәрвакытта да ничек әйтергә алып бара иде бик ул уважаемый кеше иде халык та бик яхшы ярата иде үзен
Менә сезнең минем белүемчә әниегез дә шулай Саранскига барып эшләгән әйм. Әни минеке бит ничек әйтә, резин, резинка заводында эшләде күп күп тә вакытта. Аннан квартира алдылар, Саранскида тордылар, тоже алар ничек әйтә. Ана картая, картая, картая инде вот монда күчтеләр ничек әйтергә. Әтием хәзер инде вафат булды. Әнием әлдә живой, 82 яшендә.
Аллага шөкер. Менә авылда үскәндә бәләкәй чакларны искә төшереп алсак инде без уеннар бар безнең заманнарда яме хәзер менә телефоннар китте бит инде компьютерлар интернетлар сез үскән вакытларда ничек менә менә бу бүгенге көндә менә сез җир өчен борчылып йөргәнегезне күреп торам авыл өчен җанып йөргәнегезне күреп торам Вакытыгыз тыгыз икәнен дә күреп торам әле. Менә шушы федераль сабан туе да килеп керде. Имеш сезгә мәшәкать өстенә мәшәкать. Менә барыбер каяндыр менә шушындый теге ана урысча жилка диләр инде именно теге ниндидер э, хватка дип тә әйтәләр русча әйткәндә именно каян килә ул менә барыбер ничектер менә үзегез ничек аңлатыр идегез шушыны видите я вакытта без мин например үзем өстим например монда он класс бетердем Безнең һәрвакытта газ юк иде, ни юк иде. Утынны үгә кергезә идең, яга идең, ничә суны китерә идең. Постоянно анда гел кеше ничә китер гер һәр вакытта да эштә иде. Хәзер бит ничә китер Алла рәхәте, газ бар, су керә, ничә китергә бик тә яхшы хәзер торырга. Мин ничә китем, бу бин инде ничек Сынга вакыт, сынга вакытта инде армиядән, армиядән мин үзем служил, например, ниде, ничек Калининградская область, город Неманда,

Менә без инде турыдан-туры эшкә кереп киттек, сезнең хезмәт вазифаларыгызны искә төшердек. Минем аңлавымча, сез инде менә бу 2001 елда булса кирәк, эшкә алынасыз бит инде монда, әйеме? Аннан соң менә бу 17 елда, 5 ел элек була юбилей, сез инде эшмәкәрләрнең

Миңа э, э, ошады сезнең анда бер э, аңлавымча, менә сез эшмәкәрләр белән утырып сөйләшәсез һәм шул вакытта кем нәрсә кәефли анда бит инде сез бер төрле генә эшмәкәрләр түгел, башка төрле эшләр белән эшләүчеләр дә бар бит инде. Кемгәдер менә башка эшмәкәрнең эшләгән эше кирәк булып чыга, иманы или ул чимал әзерлиме инде минем аңлавымча, Җир өчен бәлки бер нәрсә эшли торгандыр, менә сезнең өчен инде кемдер эшләп чыгара. Сез шуңа күрә бер-берегезне ничектер э, ярдәм дә итәсез бер караганда. Һәм кемнән алырга икән үзегез дә беләсез. Кемнәндер нәрсәдер аласыз, ул сездән ала, сез аннан аласыз. Бер-берегезгә менә шулай дип аңладым мин. Та, безнеке ничек әйтә, клуб, нинди, эшмәкәрләр клубы

Ага. Менә эш мәчет бар сездә, әйме, авылда. Эш мәчет, менә берсен инде сез э, соңгысы менә моторны, инде зур мәхәббәт мәчет менә э, алгыр эшләрен анда инде хәзер яхшырту турында э, эш бара дип аңладык. Халык җөриме, халык ничек менә монда дини яктан сезнең авылда дин мәсьәләсендә без кергәндә күрдек авылда яулыклы ханымлар инде шунда очрады безгә.
Ничек әйткән, бүгенгесе көндә Аллага шөкер, өч мәчетебез бар. Перутта бер мәчетебез иде, аннан икенче мәчет куйдык, аннан өченче мәчетне куйдык. Мин инде Шалбын Хаҗәр вот зур мәчетне Аллага шөкер куйдык. Халыгыбыз, бабайларыбыз бик тә киңәнеп йәределәр. Тиха гына ничек әтәр, ничек картая баралар, кеше ничек әтәргә, үлә, нитә, ничек әтәргә. Ну, бүгенгесе көнгә бик тә ифтарларга, бик бер 60-80 кеше йөреп тордылар җылай буе. Бабайларыбыз, яшьләребез, аетларга, ниләргә ничек әтә, Аллага шөкер, ничек әтә кеше яшь вакыттан ук, если исламга басса, дингә, ул, конечно, буладыр, Тәртип кеше исламда булгач ничәтә аланнар да бар тормышта и ничек авылыбыз да арта кемнәр вот исламда вот бүгенге секиндә барасың да дүртәр бишәр алтышар аланнары шанарга вот горурланабыз
Дәвамы бар авылны инде сез менә минем ышануымча авыл әкрен генә тернәкләнә теге ныгый дип әйтик инде авылның бетүгә таба йөз тотмый бит инде хәзер сез дә алынгач дип әйтик инде буш саклауга Аннан соң бу балалар тел мәсьәләсе. Үзебезчә, татарча. Татарча, Аллага шөкер, дәресләрне үткәрәләр. Учительләребезнең барысы, һәрбересе татарлар. Бегенгесе кемгә яңа школны теге елны ачтылар үзебездә. Петр Алексей Здунов килгән иде, үзе ачты беренче сентябрьдә, Аллага шөкер. Школыбыз теге, искебез инде бер Кадәр бер 50 еллык инде, 50 еллык иде инде. Нинди иске иде. Аллага шөкер, хәзерге бүгенге бүгенгесе көндә вот юлларыбызны ясыйлар, освещенияләр ясыйлар. Ничек әйтергә, хәзер вот Сабантуйга аныкланабыз, Аллага шөкер, вот 2 июльгә Сабантуй булыр. Бу авыл сезнең борынгы авыл дип аңладым, 350 елдан артык.

Ул ничек әйтергә, җитәклече кеше булган, бай кеше булган, вот монда Акшын авылы, Таулы авылы, ал ничек әйтергә, җирләре булган, ниткән ничек, шуңарга күрә инде безнең авылыбыз ничек әйтергә, ниткән, эшләп киткән.
Менә шушындый эш эшләгәндә җир эше, Бик кирәкле эш, изге эш бит инде ул, туган авыл өчен җанып йөрү. Тыл дибез инде без, мәсәлән, э, гаиләне, семьяны. Тыл дибез инде, тыл, тылың яхшы булса, җанып йөрисең, шатланып йөрисең, куанып йөрисең бит инде. Өйгә кайтсаң, якты өй, тәмле аш, тәмле якты чырай дигән кебек инде менә. Хатын турында менә әни белән икесе бер исемдә икәнен белеп алган идем. Малайлар турында да әйтеп китсәгез иде.

Мәйвә тәгәрәде менә кул арасында малайлар килсә, әле җитмәсә, э, берсе Рошан, берсе Дамир исемле. Да, бересе Рушан, бересе Дамир. Ничегә бересе вот бер ничегә тәрге вот Рамазан айында бересе Коръән укыды мәчеттә, икенчесе тәрәвихне алып барды. Шул ай буе укыттылар. Икесе дә эчәр җүзне беләләр яддан. Аллага шөкер, шуңарга вот кинәнеп барам. Э, Аллаһыга шөкер инде шулай булсын һәрвакытта да. Дәрсе шулай дәвам итсен. Э, мин тагын нәрсә әйтергә теләгән идем. Менә ул бит инде без инде мәсәлән дачада яшәгән кеше Казаннан киләбез инде Казанга авылдан ярактан килгән мин инде авылга 400 чакрым чамасы дип әйтик инде э, авылдан Казанда яшим. Үзебезчә җиргә якынаю өчен дача сатып алабыз бит инде. Авыл шул районнары бераз читтә, 25 километрда дип әйтик, чакырымлыкта. Үзебезчә хаман эше, эше бетәсе юк. Әйме, анда дашның салуның да, йортның да хаман эше кырые күрми. Шуның шикелле, менә сез авылны төзекләндерәсез, тагын әле бир эше дә бар, монда тагын ит эше дә дигән кебек, теге атлар да, асраулар да, бөтенесе дә бар. Тагын нинди уйлар, планнар бар менә киләчәккә? Мәсәлән, әкренләшә, динде, мәсәлән, эшләнеп тора, менә тагын Офыкта бармы шундыйрак? Ничек вот ха вот бегем кисек инде вот безнекен эшләгем кел ничек әйтә инде яхшы бер яхшы нигә вот хозяйствода бер яхшы зур гараж эшләргә теплыйны чтобы комбайларны ниләрне чтобы кышын ремонтировать итәргә чтобы яхшы елыда торсын чтобы ничек әйтергә условияны халыкка итәргә яхшыртырга Димәк, былай мына кешеләргә лидерга. Әле без теге зыяратларны ниләрне күрмәдек, э, аларны да бер бәлки күз салып китәрбез, Динарайны карап китәрбез иртәгә мәчет, мәчетләргә күз салырбыз үзен кереп чыгарбыз. Соң кереп хавыз дигән үк барып барырбыз мәчетне. Аллага шөкер, вот быел бик яхшы эшләттердем, тәрәзләрен, ишекләрен, биш бала коверлар китертте Мәскәүдән. Яхшы фисырладылар, ниттеләр, ничәтергә керәсең дә мәчеткә, ничек кокилометр.

Менә бу төбәк инде бу без Темников дип әйтәбез бит инде менә хәзер. Буның хәтта э, Башкортстан якларына да барып чыккан авыллар бар. Бу яклардан килгән Пензил э, э, якларыннан дип әйтик инде безнең зур язучыбыз Әмир Хәнинеки бар. Каргала авылыннан Дәүләкәннәрдә яшәгәннәр. Каргала авылында менә бүгенге көндә Мәскәүдә эшли безнең океанология директоры бер эшли Роберт Нигматуллин дигән бер бик зур галимебез бар, зур шәхесебез бар татарның Мәскәүдә эшли. Аннан Тиреголовлар э, дисе бар шушындый династиясе бар врачлар, табиблар булып эшләгәннәр алар заманында Башкортстанда анда э, һәм Мәскәүдә. Менә алар бөтенесе дә шушы яктан, сезнең яктан килгәннәр инде, шушы төшләрдән килгәннәр алар. Менә әйтәм ич инде әле әйләндереп алган әле без Ленар белән дә сөйләштек. Шәриф Камал авылы, Габдрахман Әфсәләмов авылы шул тирәдә Хади Такташның сыр кызысы шушы тизрәк түгел генә шул ук Шамил Усмановның менә Пенза юлы кырында татар канадасы минеке Гадел Кутуйныкы. Сезнең дә авылда бармы менә шундыйрак ниндидер шәхесләр менә әйтим, ну, табиблар бардыр бәлки. Бәлки алар шул ук игенчеләр белән данлыкладыр, механизаторлар белән ди бит. кәнде инде без әле генә килеп кердек әле боларны бик белеп бетермибез
ну механизаторлар инде авылда торганда төрле төрле механизатор кем трактористом эшләгән кем например заводта эшләгән нидә хәр өлкәге вакытта коммунистлар вакытында бик тә күп кеше эшли иде төрле специальностьлар кем крановщиклар кем строительләр безгә авылыбызга килә иде 15 автобус И һәр вакытта да вот ачыл ту автобусларыбыз тулы бара иде вот производство да эшләргә бар иде анда например инженеры да бар иде военныйсы да например безнең вот вот районда бар генераллар да например аннан төрле төрле ничегәтә мордовияда бар яхшы ничегәтергә шундый акыллы кешеләр ничегәтергә сез ничегәтегез инде писательләр дә бар ниләр дә төрле төрле кеше бар Безнең Галава районнарыбыз да татар кешеләре бар. Министрларыбыз да здравоохранение, Рафаэль Зәкиевич Ничегәтергә тоже эшләде. Татарлар өчен күп эшләр эшләде. Аллага шөкер, без Ничегәтергә вот һәр вакытта да вот бер-беребезгә тырышабыз, ярдәм итәргә.
Менә конгресс килеп чыкты дип әйтик инде, конгресс татар, бөтен дөнья татар конгрессы имя. Сезнең белән эшли, башка төбәкләр белән эшли. Менә аларның йогынтысы, ярдәме ничегрәк дигән кебек инде сезгә бит инде Саранский якынрак ничә генә километр чакрым дип әйтик инде 8 чакрым чамасыннан инде Саранский. Халык Та кайда якынрак сезгә Казанга менә тартылу бу эшмәкәрләр форумы үткәрәләр бит менә хәзер без мин үзем дә катнашам хәзер ел саен дигән кебек миңа да күңелле инде танышлар кая барсак курганга барсак анда маратлар әйтик юныс юнысовлар дигәндә барсак башкортстанга бардык шулар дигән кебек кулаткада сез менә сезнең белән таныштык әле шатбыз ничегрәк менә конгресс белән мөнәсәбәтләр аралар
аллага шөкер бүгенге секундда конгрессман бик тә ничегә дә катнашабыз бик яхшы һәрвакытта да киләләр безгә сөйләшеп нитеп шундый ничектер бер беребез белән нитеп йөрешеп Алар, Дәнис Фәнисович, ничегәтергә һәрвакытта да монда килде, килеп вот нитә иде, эшләрне алып бара идек, ничек шала эшләгез, болай эшләгез. Без ничегәтергә вот мин вот һәр ел да уздарамын не не вот такай авылым тавышлары. Весь не бар вот республикадан яшьләр җыелалар. Һәрберсе дә җыялар, ничек әйтергә, вот республиканский масштаб уздырабыз, ничек әйтергә, анда вот бер-ике меңгә хәтлем кеше, кешеләр җыеладыр. Ни бар яшьләребез, шундый бәләкәйләр, ниләр, һәрвакытта да ничек әйтә, үзләрен итәләр, йырлыйлар, бииләр. Безнең районыбызда, вот Әләмберский районында бик талантливый яшьләр үсә, ничек әйтә, вот йырлыйлар эстрадный да, вот, вот төрле-төрле ничек һөнәрләрне биергә дә, Бик тә матур оста ничә эшләп барабыз. Һәр һәр вакытта да уздырабыз. Үзләренә подаркалар бирәбез. Ниләр һәр берсенә, чтобы бер-берсе белән ничек әйтергә, кайчан кеше йырлый, бии, бер-бер белән катнаша, кушыла. Берничә дә кеше общать ителгәндә бер-бер белән һәр вакытта да кушылабыз без. И, теге елны вот клуб үзебездә Ләмберский районда бик яхшы матур астилар. Хәзер оланнар ничек бәләкәйләр, шанда вот ничек өйрәнәләр биергә, йырларга, үзләренең художественный руководительләре, ниләре, Аллага шөкер, бик тә яхшы. Ә менә бу элемтәләр дигән мәсьәләсе турында уйланып утырам, сез сөйләгәндә. Казанга болай укытырга махсус шундый ничектер әйтик инде анда, мәсәлән, укытучылар мәсьәләсе уңаеннан булсынмы, шул ук җыр сәнгате, театр сәнгате, Башка хөнәрләр, табиблар инде Казанга болай барып укучылар юкмы сезнең? Юк, безнекен җирдә. Казанда Кайда укыйлар сездә? Казанга да баралар, укыйлар, Казанда да укыйлар. То медицинскийда да укыйлар. Ана вот музыкальныйда да вот ничек әтәргә бер ике кызы булса, ләм берәнеке хәзер бүгенге секендә тоже вот алар преподают, ничек ланнарны өйрәтәләр. Аннан бер елны мин җибәргән үзләрем Казанга вот бу филармония, короче, второй место алдылар анда, терле весютай Нидән килгән иде? Все Россия ничектәге. Безнекеләр алдылар, икенче ни место алдылар. Аннан тагын төрле-төрле конкурсларга йөриләр. Һәр вакытта да алар ничектәге. Яшьлек яшендә ничектәге бар ничектәге талант. Син аны ала алмыйсың инде. Һәр вакытта да алар призовой местоларман киләләр. Аллага шөкер. Йөриләр Казанга да укилар, анда ничектәге бар вот безнеке. Ни, Казанда да эшлиләр, вот ничек, анда военный миләр дә бар, малайлар ничек, төрле-төрле эшмәкәрләр бар. Аллага шөкер, бик тә яхшы эшебез, Аллага шөкер, бара. Самое главное, саулык бу дөньяда. Сәламәтлек.
Сәламәт миләр бит әле, көтмәгәндә лә нинди чирләр килеп чыга бит әле менә. Вот особенно хәзер, вот быел хәзер, вот икенче июльдә ни, Сабантуй. Вот хәзер җыенабыз, ничек, Аллага шөкер, хәзер вот тирәк рутны җыештырабыз, һәм нине, кырда весь төрле-төрле ниләрне куярлар.

Без кая гына Лена белән без барып чыгабыз, кайда барсак та шулар беренче очрый инде безгә. Без тоже барган идек.
Алар алдан. Муслимга барган идек. Тоже бик тә яхшы ничәтәге бик яхшы уздырдылар, безгә бик ошады.
Ярый Алла насыйп итсә, э, сезнеке дә бик гөрләп, э, күңелгә ятышлы булып китеп китәр дип өметләнәбез инде. Мин инде әгәр дә бер хыялым бар иде минем, хаҗга бару дигән хаҗга китү өлгермәгән булса минем килеп китәргә монда китәргә исәп бар алла бирса машина белән үзебезнең шулай ук саматыйны күреп китәсе килә былтыр мөслимдә булдык рәзәндә булдык курганда булдым менә шундый төрле сабантуйлар без болай нитәбез ничек вот бер беребезне һәрвакытта да вот ульянский өлкәсеннән тоже анда ничек әйтергә вот тоже үзебезне сабантуйларга ниләргә шундый ниләргә җыелышларга һәрвакытта да Тоже аларны көтәндәп ничек әйтергә бу ни? Ничек әйтим? Алып бара инде ни эшләрне.
Ярый, менә бу халыкны берләштерүдә инде ул сүз дә юк, бу Сабан туйның өлеше, роле бик зур дип уйлыйм инде. Менә бит әле хәзер сезне әле үз мәшәкатегез өстенә Бу матур мәшәкать дип уйлыйм инде мин, барыбер бит инде авылны матурлау тагын да э, ярдәм бармы монда э, шул ук Саранскидан үзеннән Татарстаннан да бардыр дип өметләнәбез инде без. Юк, вот недавно гына без җыелган, оргкомитет җыелган иде. Ну, анда ничек аердылар, һәрбер кеше нәрсә вот нинди эшне вот алып бара. Кем су тартыр, кемдер сына ясар, һәрберсе ничек итәргә эшләрне алып бара. Кем юл ясый, кем ут тарта. Аллага шөкер, нибарысының ниләре бар, задачасы бар. Шаларны ник һәрберсе старат ителәдер эшләргә. Сез инде монда барыбер бу Хәзер сезгә 70-40 ничә генә көн калган, барыбер күпмедер авылның керә торган эшләре, ниләре дигән кебек нәрсәкәйләрне күз алдына тотасыздыр инде, дигәнрәк тәртипкә китереп. Ну да, болай ничек, акча, акча бирделәр шал инде, вот Сабан Туздорга 84 миллион бюджетный акча бирделәр. Бит инде шал ниләрне эшләргә. Монда вот тоже безнеке булыр Алла кушса ни. Эч сцена монда. Монда безнеке бер ягында булыр диски сабан туй. Бәләкәйләрен киретергә инде нитә. Аннан зур сынасы тагын ну халык. Әле монда мәсәлән Әләзәндә булган иде, без барганда шул иртәгә сабан туй дигән көндә без килгән идек. Мин анда машина белән бардым бит, нәйе, анда машина, син дә машина белән, бергә бит, нәйе, машина белән килгән ик, без инде э, шулай тоже йөртте, э, лаваның малайы дип әйтик инде, безнең машина белән джип белән йөрттем, без бер көн алда йөрдек бөтен җирләрдә дә, и кич булды, анда шул сцена дип әйттегез, сәхнә, анда концерт булды инде ул, иртәгә дигән көнне, халыкны җыеп, шушы авыл халкын җыеп, бер шундый тамаша була торгандыр инде монда да. Ну, бездә дә Алла кушса, вот, вот, инде, например, первый, первый инде, Әләм вот Казанныкылар киләләр ни, концерт Казаннан килгәннәр, әйе. Уздыралар вот әләм Бески районында, үзендә. Алар үзендә була.
Үзендә да. Аннан инде 2 июльдә инде бездә монда булыр. Алла кушса, тоже яхшы зур концерт анда ничектә урамда хәтер ничектә уздырырга, чтобы халык, халык бик тә китәләр. Татар җырларын, җырларын бик тә әйбәт тыңларга.